Croeso i'r gyfres o wersi ar codio. Mae codio'n iaith rydyn ni'n defnyddio i ddweud wrth y cyfrifiadur beth i'w wneud. Mae sawl math o god gwahanol, fel sydd o ieithoedd gwahanol. Rydym am ddefnyddio rhaglen Scratch yn y gwersi cyntaf yma, a wedyn a i ddangos i chi pethau eraill mae modd i dysgu er mwyn datblygu eich sgiliau chi. Mae Scratch yn rhaglen codio a mae fe am ddim i'w ddefnyddio. Mae modd i ddefnyddio fe ar y we trwy fynd i wefan Scratch. Pan fyddwch chi ar y wefan, cliciwch Create. Yna chwiliwch am y symbol byd ar y top ar y chwith a cliciwch hyn a gewch chi ddewis iaith. Um, dwi am ddewis Cymraeg a bydd yr arwyneb i gyd yn newid i'r Gymraeg. Nawr, na i redeg trwy'r hyn sy'n ymddangos ar y sgrin i ni. Uh, ar y dde fan hyn mae'r llwyfan, a dyma lle fydd pethau yn digwydd. Yym, yn y canol yw lle ni'n mynd i fod yn gosod y cod, a fydd hyn yn rheoli yr hyn sy'n digwydd ar y llwyfan. Nawr, ar y chwith i ni, mae'r cod i gyd, a mae pob fath o opsiynau, a byddwn ni'n dewis blociau gwahanol o fan hyn. I ni am ddechrau'n syth gyda project, um, dyma'r ffordd gorau i ni ddysgu, a fan hyn heddi ni am greu band roc. Cyn i ti allu dechrau codio, bydd angen i ti ychwanegu rhywbeth i godio. Nawr, yn Scratch, mae'r pethau yma yn cael eu galw yn gorlynnau neu cipluniau. Masgot Scratch yw'r ciplun o'r gath rydyn ni'n gweld ar y sgrin fan hyn. Um, newn ni uh, gael gwared o hwn trwy wasgu arno fe a um, gwasgu ar yr croes bach ar y top a gwasgu delay. Nawr, clicia dewis gorlun um, ar y gwylod i agor yr holl gorluniau Scratch. Felly, beth am ni ddewis offeryn? Um, allwn ni fynd i'r tab cerddoriaeth a dewis trwm ar gyfer y prosiect yma. Nawr, ar hyn o bryd mae'r llwyfan yn edrych yn wyn ac yn ddiflas, um, felly ewn ni ychwanegu cefnlen. Trwy wasgu dewiswch gefnlen a dewiswch um, lwyfan a mae pethau'n dechrau siapo yma. Nawr, ni angen ychwanegu cod i'r drwm i wneud sŵn pan mae'n cael ei glicio, a fyddi di'n dod o hyd i'r uh, tabiau cod i gyd ar yr ochr chwyth. Yym, mae pob un gyda adran ei hunan a lliw gwahanol. Yym, mae pob, un, pob adran yn neud rhywbeth gwahanol. Felly i ddechrau, ni'n mynd i ddewis estyniad cerddoriaeth o'r gwylod ar yr ochr chwith. A wedyn ni'n mynd i fynd i digwyddiadau lle byddwn ni yn dewis rheol ar gyfer y drwm. Felly roedd i ddewis yr un top, sef pan fydd baner yn cael ei glicio. Felly beth sy'n mynd i ddigwydd pan mae'r baner yn cael ei glicio? Wel, ni eisiau dewis um, bod y drwm yn mynd i fod yn gwneud sŵn. Felly, ni'n mynd lawr i'r cerddoriaeth, drago fe draw, a wneud yn siŵr bod nhw'n stico gyda'i gilydd, fel blociau Lego mewn ffordd. Felly, pan mae un peth yn digwydd, mae'r peth nesaf yn digwydd. Felly maen nhw wedi cael eu cyfuno a maen nhw'n perthyn i'w gilydd. Nawr, allwch chi ddewis um, math gwahanol o sain, felly os chi moyn newid uh, drwm i swnio fel drwm bas, allwch chi wneud hwnna. Um, Neu allwch chi ddewis um, rheol arall, sef pan mae'r um, bysell, y bwlch ar, yr, um, ar y keyboard yn cael ei wasgu. Wedyn, dyna beth sy'n neud y drwm chwarae. Felly, fi'n mynd i newid e i hwnna. Um, a fyddwch chi'n gweld bod fi jyst wedi gallu dileu y rheol gynta a dod o hwnna yn ei le. Ni nawr am ychwanegu canwr i'r band, um, felly ni'n mynd i ychwanegu uh, corlun arall i'r um, llwyfan. Felly dewiswch gorlun a wedyn allwch chi fynd i'r top a dewis pobl. A wedyn allwch chi fynd lawr, um, sgrolo lawr a mae yna um, corlun canwr, singer one, um, felly llwn ni ychwanegu a newid lle ni eisiau iddi iste ar, ei sefyll ar y llwyfan. Felly mae eisiau ni ychwanegu sain nawr i'r corlun yma, cos ni eisiau bod hi'n canu. Felly edrychwch ar y tab um, ar y chwyth ar y top ac welwch chi seiniau. Nawr, yn fan hyn, ni moyn ychwanegu llais, felly fyddwn ni'n mynd i'r gwylod ar y chwyth, a dyma lle fyddwn ni yn gallu dewis um, sain gwahanol. Yn i gael gwared o'r, or fideo bach yma sy'n y ffordd. Um, felly ie, yeah, gwylod ar y chwyth a wedyn clicio ar llais. A newn ni ddewis um, yr un uh, canu, sef y singer one. Nawr, ni'n mynd i um, ychwanegu rheol i'r um, i'r canwr. Felly, byddwn ni'n mynd ôl i'r cod a dewis beth sy'n mynd i ddigwydd. Um, felly, pan fydd y cyplun yma'n cael ei glicio, ni eisiau chwarae y sain. Felly, lle ni fynd i'r ochr sain a drago chwarae sain tan diwedd. A os ych chi'n clicio ar um, y canwr nawr, falle byddwch chi'n clywed um, canu, fel ddylsech chi'n neud. Um, felly ni nawr yn mynd i animeiddio y, y canwr. Um, felly ni'n mynd i fynd i gwisgoedd a creu dau ohonyn nhw trwy wasgu dyblygu. Um, A wedyn ar yr ail lun, fi'n mynd i ddefnyddio yr llinell a ni'n mynd i greu tair llinell fach yn dymas o geg y canwr sy'n mynd i awgrymu bod y canwr yn canu. Um, nawr, dyw'r enwau'r gwisgoedd yma ddim yn llawer o help, felly beth am i ni newid nhw i canu a ddim yn canu? A wedyn allwn ni ychwanegu cod i um, i wneud i'r llenellau bach yma ymddangos pan mae'n canu. Felly, ni'n mynd i'r um, adran edrychiad, dewis newid y wisgi canu pan, mae, can, pan gaiff y ciplun yma glicio, a wedyn Pan mae'n dod i'r diwedd, allwn ni newid y gwisg i ddim yn canu. A allwch chi checo bod hwn yn gywir, na fe, felly hwnna'n gweithio. Nawr, allwn ni wneud yr un peth i'r drwm, um, ond byddwn ni'n awgrymu bod chi'n cario ymlaen a chwnegu beth ych chi moyn i'r band. Yym, yn y gwersi nesaf, byddwn ni'n edrych ar ddatblygu beth ni wedi dysgu yn y wers gyntaf hon.